Yɛde Islamsom mu nkyerɛkyerɛ a ɛtɔ so mmienu na yɛde brɛ atiefoɔ. Ɛfa a ɛdi kan no, yɛkasaeɛ de faa kwan a yɛfa so a yɛnya Islamsom mu mmara, a saa mmara no wobɛtumi afrɛ no Fiqhi wɔ Arabic kasa mu, anaasɛ wobɛtumi afrɛ no Sharia, ɛna wode ba Borɔfo kasa mu nso a wobɛtumi afrɛ no ɛyɛ Jurisprudence. Na sɛ yɛahu baabi a yɛnya saa mmara no fi a, a nea edi kan yɛ Qur'aan ne, nea ɛtɔ so mmienu yɛ Sunnah, nea ɛtɔ so mmiɛnsa yɛ eh, intellect, ɛyɛ adwen a esi pi, ɛna nea ɛtɔ so eh, nnan yɛ Maalamfoɔ nkabom a wɔagye atom sɛ ɛsɛ sɛ yɛtumi de biribi yɛ adwuma wɔ Islam som mu. Saa nnoɔma nnan wei na yɛnya Islam som, yɛ fapem ne yɛ mmara ne yɛ som ho nhyehyɛe nyinaa de afi. Na ɛnnɛ yi no, yɛreba abɛwura ɛyɛ ɛsom no ankasa ankasa mu. Sɛ wohwɛ Islam a, ne kɛseɛ ne ne tenten ne ne fapem no nyinaa no, deɛ ɛdi mu akɔtene pa ara yɛ yɛ Sallah a yɛyɛ. Sɛ obi gye di sɛ Nyame yɛ baako a, ɔnam hɔ a ɔnhunu, wo ne no bɛtena mfeɛ du koraa a, ebia ɔnhunu. Na mmom, anammɔn a obetu ama wɔahu sɛ ɔyɛ Kramoni, anaa nea mpo ɛyɛ nsonsonoe a ɛda Kramoni ne obi a ɔnyɛ Kramoni ntam ne Sallayɛ no. Na ansa na obi bɛyɛ Sallah nso no, agye sɛ ɔhyɛ aseɛ fi baabi. Na baabi a Sallayɛ no mfitiaseɛ no hyɛ aseɛ no yɛ nsukita. Enti ansa na wobɛyɛ Sallah ma wo Sallah adi mu no, agye sɛ woakita nsuo. Ɛnna ansa na wobekita nsu ama wɔn sukitaadi mu no nso no, gye sɛ woatumi ayi efi biara a ɛwɔ wo ho biara ama wo ho ate ansa na woahyɛ nsukita no ase. Efi a ebetumi aka nnipa a ebetumi asi nnipa kwan sɛ ɔntumi nyɛ salla no, sɛ wutumi yi saa efi no nyinaa fi hɔnom ma wo ho te a, Ansa na woatumi ayɛ nkankyee wɔ w'akoma mu anaa woayɛ niya anaasɛ woayɛ intention wɔ w'akoma mu sɛ wobɛkɔ na woakɔ akɔfrɛ Nyame. Nti ɛnnɛ yi topic a yɛbɛkasa de afa ho anaasɛ neɛ yɛbɛsua adeɛ de afa ho no yɛato ne dini yɛ Tohara a wode ba Twi kasa mu a ɛyɛ ahoteɛ anaa nso sɛ wode ba Borɔfo kasa mu a yɛfrɛ no Purification. Na purification anaasɛ ahoteɛ no, yɛbɛhyɛ aseɛ aka anaasɛ yɛbɛhyɛ aseɛ akɔhwehwɛ nwoma a ɛdii kan ansa na Qur'aan ɛbɛba no, a saa nwoma no ɛmu nsɛm no bebree no yɛaboaboa no de agu book a yɛato ne din Bible no mu. Nti yɛbɛhwɛ Bible mu ahwɛ sɛ anyanya biara verses bi wɔ Bible mu a ɛkasa de fa ahoteɛ ho. a ɛkyerɛ sɛ ɛsɛ sɛ nipa dasani te ne ho de fi efi ho anaasɛ biribi bi wɔ hɔ a etumi gu nipa ho fi ma ne ho nte a, ansa na yɛawia a yɛaba abɛwura ɛɛ Qur'aan ne Sunnah no nso mu na yɛahwɛ nnoɔma a etumi gu yɛn ho fi anaasɛ kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛte yɛn ho de afi nnoɔma a egu yɛn ho fi no mu. Nea edi kan, sɛ yɛhwɛ ɛyɛ ɛɛ John chapter sixteen verses twelve ne thirteen a, Jesus Christ rebɛkɔ no, ɔkaa sɛ, Nokorɛ, nokorɛ, ɛsɛ sɛ mekɔ, nanso anka moadwene ne mo nteaseɛ no mu dɔre yie deɛ a, anka mewɔ nsɛm bebree wɔ hɔ a ɛsɛ sɛ nka meka kyerɛ mo, nanso ɛnam sɛ seesei no montumi, monni akokoduro, monni ahoɔden, monni timiaeɛ a mobɛtumi asɔ asɛm no mu no nti no, Merekɔ, na mmom mekɔ a, obi bɛba m'akyi, na saa nipa no ba a, ɔno na ɔbɛba abɛkyerɛkyerɛ mo saa nkyerɛkyerɛ wei nyina. Nti Yesu ama yɛate aseɛ sɛ, ɔwɔ nsɛm bi a ɛsɛ sɛ nka ɔka kyerɛ yɛn, na mmom saa nsɛm no, yɛntumi nsoa, anaasɛ Israelfoɔ no a na ɔne wɔn kasa no, wɔn ntumi nsoa saa nsɛm no seesei, agye sɛ obi foforɔ mmom na ɛbɛba n'akyi na wayɛ dɛn? Waba abɛkyerɛkyerɛ saa nsɛm no mu. Adɛn nti na Jesus ɛkaa saa asɛm wei? Ɛfiri sɛ, ɛnka Israelfoɔ no mmaa no kwan sɛ wɔntena ase na ɔntoa ne nkyerɛkyerɛ no so a, anka ebia ɔbɛyɛ nkyerɛkyerɛ akɔdu saa berɛ wei, anaasɛ ɔbɛyɛ nkyerɛkyerɛ aka saa nsɛm no nyina ara ho nsɛm, na mmom ɛnam sɛ ne yɛretaataa no, yɛrepɛ no akum no, ne adeade no nti no, na ɛmma ɔnnya mmerɛ a ɛbɛfata ama no sɛ ɔbɛtumi ayɛ saa nkyerɛkyerɛ wei nyina ara de ama wɔn. Enti ɔkaa sɛ ɔbɛkɔ, na mmom obi foforɔ bɛba n'akyi, na saa nipa a ɔbɛba n'akyi abɛma saa nkyerɛkyerɛ no, ɔno yɛ Kɔmhyɛni Kronkron Muhammad, Sɔlɔ Lɔho Alaihi W'alihi Wasallam. Na ahoteɛ no, yɛkɔ Bible mu bio mu a, yɛbɛhwɛ ɛɛ sɛ ebi a bɛrima ne ho ahobaeɛ nsuo bɛfi ne ho aba ama ne ho agu fi, woba Islam mu a sɛ bɛrima ahobaeɛ nsuo efi ne ho ba, ahobaeɛ nsuo bɛfi wo ho aba no sɛ wo ne ɔbaa na ɛbɛda na wo ho ahobaeɛ nsuo bɛfi wo ho aba, anaa nso sɛ. Woada so daeɛ na ɛyɛɛ wo sɛ wo ne ɔbaa bi reda na ahobaeɛ nsuo fii wo ho baeɛ, anaa nso sɛ ebia w'ankasa na woahwɛ ɔbaa bi anaa w'ankasa woadwendwene adwendwene bi anaa woamiamia wo ho na ama nsuo afi wo bɛrima mu aba a, sɛ saa nsuo no fi wo ho ba a, bɛrima, wo ho nte ansa na wobɛtumi agyina Nyame anim asom Nyame no agye sɛ woate wo ho de afi saa efi no ho. Enti wokan ɛyɛ Leviticus chapter 15 verses 2 a, ɔse sɛ bɛɛma sɛ ne ho nsuo ɛfiri ne ho ba anaasɛ ahobayɛ ɛfiri ne ho ba a ne ho nte, agyesɛ ɔte ne ho ansa na ne ho abɛyɛ kronkron bio. Neɛ ɛtɔso mmienu, wokan the same Leviticus chapter 15 verses 9 hɔ a, verses 19 Leviticus chapter 15 verses 19, ɔse sɛ ɔbaa ebu ne nsa a, ɛnam ne nsa buo no nti ne ho ɛnte. Bible mu nsɛm no no, Leviticus chapter 15 verses 19, ɔse sɛ ɔbaa bu ne nsa a, ɛnam ne nsa buo no nti ne ho nyɛ dɛn? Ne ho nte. Nti ansa na ne ho bɛte no, gye sɛ ofi ne nsa buo no mu na odware adware kronkron de te ne ho ansa na ne ho ayɛ dɛn? Ayɛ kronkron biom. Nea ɛto so mmiɛnsa a ɛwɔ Leviticus chapter twelve verses two, ɔse sɛ ɔbaa wo a na sɛ ɔwo wie na sɛ mogya firi ne ho ba a, ɛnam saa mogya no nti no, ne ho nte. Nti Bɛɛma sɛ ne ho nsuo ba a ne ho nte, ɔbaa bu ne nsa a ne ho nte, ɛna ɔbaa ɛwo a ɛnam awoɔ mogya a ɛbɛba no nti no ɔbaa no ho nte gye sɛ saa mogya no ayɛ dɛn atwa. Wei yɛ Bible mu nsɛm. Nti sɛ mmaa a wɔn gye Bible no di anaa wɔn a wɔn gye Bible no di sɛ Bible no yɛ nwoma a ɛyɛ nwoma kronkron na ɛka nsɛm nso a ɛyɛ nsɛm kronkron na seesei ɔbaa bu ne nsa a ɔde to asɔredɛm kyɛ sɛ ɔbaa no ne ho nte ɛna wakɔ akɔtena asɔredɛm nti Ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ Nyame mbra nsɛm no a ɛwɔ Bible no mu no ɔmmfa nnyɛ adwuma anaa ɔgye Bible no baabi di, baabi deɛ ɔmmfa nnyɛ adwuma. Nea ɛtɔ so mmienu, mmarima bebree na wɔn ne wɔn yere ada ama wɔn ho nsuo aba, a da biara Bible hyehyɛ wɔn mmɔtoɔ ma wɔn sɛ Bible no yɛ Nwoma Kronkron anaa Twerɛ Kronkron anaa The Holy Bible. Nti sɛ Bible no yɛ Nwoma Kronkron na sɛ wo ho, wo ne wo yere ada, wo ho aba, na Bible no sɛ sɛ wo ho ba a anaasɛ wo ho nsuo, Wɔn ho bɛyɛ nsuo ba a wɔn ho nte na wɔn nso wɔatam Bible no de akuta sɛ Bible no yɛ kronkron no, ɛbɛyɛ dɛn na wɔatumi a, yɛatumi, ɛbɛyɛ dɛn na yɛatumi aka sɛ wode Bible mu nsɛm na wode yɛ dɛn? Wode yɛ adwuma. Nea ɛtɔ so mmienu no no. Nea ɛtɔ so mmiɛnsa, ɛnnɛ yi, sɛ wo ne obi a ɔgye Bible no di anaasɛ yɛn nuanom Akristofoɔ no bi mu kasa a, ɔse yɛn na Honhom Kronkron wɔ yɛn so, na mo a moyɛ Nkramofoɔ no deɛ, Honhom Kronkron nni mo so. Seesei Bible no sɛ sɛ wo ho eh, bɛ waho wahobaeɛ nsuo ba a wo ho nte. Eh, wobu wo nsa a wo ho nte. Wowo a wawoɔ ɛnam wawoɔ no mogya a ɛbɛsan aba wawoɔ no akyi no nti no wo ho nte. A mo nyinaa motete asɔredan mu a fiti sɛ mohyɛ aseɛ sɛ mobu mo nsa no mondwaree adwareɛ bi a ɛbɛma mo ho ate mpo sɛ Bible na ɛde saa nkyerɛkyerɛ no baeɛ a mobɛdi saa nkyerɛkyerɛ no so de ate mo ho no monyɛɛ biara da ɛbɛsi nnɛ yi. Na sɛ ebesi nnɛ yi montee mo ho mma mo ho nyɛɛ kronkron a, adɛn nti na Honhom Kronkron tumi bɛtena mo mu wɔ bere a mo ankasa na motete asɔredɛm no, mo ho nte, anaasɛ monyɛ nnipa kronkron? Enti ɛsɛ sɛ yɛhyɛ aseɛ sɛ yɛde Bible no mu nsɛm bɛyɛ adwuma. Ebia obi asɛm a ɔbɛka ne sɛ, Ɛɛ, Apam Dada no deɛ atwam, foforɔ na ayɛ dɛn? Aba. Sɛ woka saa a, ebia na woreyɛ ayɛ mfomsoɔ kakra. Adɛn ntia? Efisɛ Yesu Kristo baeɛ no, ɔsɛ ɔreba abɛhyɛ mmara no ma, wanka sɛ ɔreba abɛsɛe mmara no, na mmom ɔreba abɛhyɛ no ma. Ɛwɔ Matthew chapter 5 verse 17, ɔsɛ ɔbɛhyɛ mmara no ma. Nti wohwɛ Bible ɛɛ Jesus nsɛm a na ɔreka no a, baabi a na ɔhwɛ a ɛsɛ sɛ ɔyɛ ne yie no, na waka ho asɛm. Ebia Moses ɛka sɛ ɛnsɛ sɛ mobɔ adwaman, na Yesu nso de ne deɛ aka ho sɛ sɛ wohwɛ ɔbaa koraa wɔ akɔnnɔ so a woayɛ dɛn? Woabɔ adwaman. Nea edi kan no no nti, nsɛm a ɛwɔ Old Testament no mu no a Jesus anka ho hwee no, na kyerɛ sɛ saa nsɛm no nyinaa ayɛ dɛn? It is still up to date. Sɛdeɛ ɛsi teɛ no, mfomsoɔ biara nyɛ dɛn mmaa ho. Nea ɛsɛ sɛ yɛsesa mu no na Yesu kasaeɛ sesaa mu, na mmom nea ɛnsɛ sɛ yɛsesa mu a ɛda so wɔ ɛɛ Apam Dadaa no mu a anaasɛ Old Testament no mu a Yesu anka ho hwee no, na kyerɛ sɛ saa mmara no da so yɛ dɛn? Ɛyɛ adwuma. Because sɛ saa mmara no nyɛ adwuma a anka Yesu baeɛ no wɔbɛka sɛ saa mmara wei ɛnyɛ nti no yɛnyɛ dɛn? Yɛmfa nto hɔ. Nanso ɛnam sɛ wɔanka ho hwee no, na kyerɛ sɛ saa mmara no yɛ dɛn? Egu so a ɛyɛ adwuma. Because sɛ mmara no nyɛ adwuma na Yesu aba na sɛ still wɔanka ho asɛm deɛ a, na kyerɛ sɛ wayɛ dɛn? Wayɛ mfomsoɔ. Ɛna Yesu nso ɔnyɛ mfomsoɔ. Nti neɛ na ɛsɛ sɛ ɔsesa mu anaa ɔka biribi fa ho anaa ɔde nkyerɛkyerɛmu ba ma amanfoɔ te aseɛ yie no, ɔde ne nyinaa ɛbaeɛ. Na mmom neɛ wanka ho hwee no a ɛda so wɔ Apam Dadaa no mu no, ne nyinaa yɛ dɛn? Ne nyinaa da so yɛ adwuma. Nti Sɛ ɔbaa obu ne nsa a, ɛsɛ sɛ ɔte ne, ne ho agu fi a ɛnsɛ sɛ ɔkɔ asɔredan mu. Ɔbaa wo wie a, ɛnam n'awo akyiri mogyahwie no nti no, ɛnsɛ sɛ ɔkɔ asɔredan mu anaa ɔsɔ Bible mu anaasɛ ɔyɛ adeɛ bi a yɛde ahoteɛ na yɛde yɛ biara. Ɛna Honhom Kronkron koraa no, ɛbɛyɛ den sɛ wobɛka sɛ Honhom Kronkron da so te wo mu wɔ berɛ a bɛrima wo ho nsuo ayɛ dɛn? Asane afiri wo ho aba. Ɛno no yɛ Bible afa. Enti yɛde Bible deɛ no bɛsi hɔ na yɛahyɛ aseɛ aba abɛka deɛ Islamsom mu nkyerɛkyerɛ nso de ma yɛn, anaasɛ details a ɛyɛ ɛɛ Sunnah ne Qur'aan de ma yɛn. Sɛ yɛba Islamsom mu a, sɛdeɛ yɛdii kan kaeɛ no, wontumi nnyina Nyame anim nkɔsom no gye sɛ wo ho te because Nyankopɔn ɔ, ne ho te. Na ansa na wobɛtumi afeesi Nyame no, ɛgye sɛ wo nso woma wo ho te ansa na woatumi afeesi Nyame. Na saa ahoteɛ a ɛwɔ Islam mu no, yɛwɔ mu nkyɛmu mmienu. Na ɛnam sɛ Nyankopɔn pɛ sɛ yɛn ho te no nti no, waka mprɛ bebree wɔ Qur'aan mu sɛ ɔnye Nyankopɔn deɛ, ɔyɛ ahoteɛni na ɔpɛ ahoteɛfoɔ. Nti wohwɛ Suratul A'araaf a, ɛyɛ Qur'aan chapter 7 verses 31 a, ɔse, Yaa banii Aadama, Ya bani Adama hudhu zinatakum inda kulli masjidin, ɔse ɛyɛ mo adasamma anaa ɛyɛ mo Adam nananom, sɛ ɛkɔba sɛ mobɛgyina Nyame anim na moasom no a, monhwɛ sɛ mo ho ate, mobɛyi efi biara afi mo ho ama mo ho ayɛ dɛn? Mo ho ate ayɛ ahoteɛ kronkron koraa. Na Kɔmhyɛni ɛbɛyɛ nkyerɛkyerɛmu wɔ saa asɛm no mu no, ɛna ɔkaa sɛ, Tanazzafu, Kɔmhyɛni asɛm a ɔde bae no na ɔse, Tanazzafu, ɔse, Mondi mo ho ni, monte mo ho, momma mo ho nyɛ kronkron, Tanazzafu kulli mastata'tum, ɔse, Mondi mo ho ni ma mo ho nyɛ kronkron sɛdeɛ mo ahoɔden bɛtumi biara, Fa inna Allaha bana al-Islam ala an-nazafa, efisɛ Nyankopɔn de Islamsom no fapem de sii ahoteɛ so, Nti wo a woyɛ Kramoni biara no, ɛsɛ sɛ ɔma wo make sure sɛ ahoteɛ ɛyɛ kronkronyɛ ɛbɛyɛ adeɛ ɛbɛyɛ wo ahia deɛ. Wontumi nyɛ Kramoni agye sɛ woyɛ kronkron. Nti obi a ɔyɛ kronkron biara no, Honhom Kronkron tumi bɛtena ne mu. Nti Honhom Kronkron yɛ dɛn ɛwɔ Nkramofoɔ nyinaa ɛmu? Ɛfisɛ yɛn nyinaa yɛaho yɛate yɛn ho ɛde afi ɛfi biara ɛho. Walan yɛdhola aljannata illa man kana. na Zuf, na obiara nni hɔ nso a obetumi awura Nyankopɔn n'ahenni no mu, obewura ɛyɛ paradise, obewura ewu akyiri ahotɔ mu, agye sɛ saa nipa no yɛ dɛn, saa nipa no ho te. Ɛno nti na Nkramosom mu no, sɛ obi koraa kɔ ne kra akyi a, ansa na yɛbɛkɔ akɔpɛ no korabea no, agye sɛ yɛasiesie no ama ne ho ate ansa na yɛakɔ akosie no. Enti, nea Kɔmhyɛni kaeɛ ne nea Qur'aan de kaeɛ no no, ne nea Qur'aan nso kaeɛ no no, Nea ɛto so mmienu, sɛ yɛba ahoteɛ mu a, anaa fiqh mu a, anaasɛ Islam jurisprudence mu, anaa Islamsom mu mmara a ɛkyerɛkyerɛ saa nsɛm wei no mu a, ɔse yɛwɔ ahoteɛ no ɛmu nkyɛmu mmienu. Yɛwɔ deɛ ɛfrɛ no hadath ɛne yɛwɔ deɛ ɛfrɛ no habath. Sɛ wo spɛɛle a, ɛyɛ bi ɛne di ɛna kyɛ mu ɛma yɛhu nsonsonoeɛ dɛm, hadath ɛne habath. Arabic kasa mu no, ɛyɛ baw ne taw na ɛwɔ mfinimfini a ɛkyɛ no mu mmienu. Nea wɔfrɛ no hadath anaasɛ nea wɔfrɛ no habath a baw na ɛwɔ mu anaa bi na ɛwɔ mu no, ɛno no yɛ efi a efi abɔnten na ɛbɛgu yɛn nipadua no mu, ɛmfiri yɛn nipadua mu na ɛba. Ɛnna hadath no a ɛyɛ dal wɔ mu no, ɛno no yɛ fi a ɛfiri yɛn nipadua mu na ɛba na ɛma yɛn ho gu fi. Enti, efi a ɛtumi gu yɛn ho Anaa efi abɔnten begu yɛn ho a, ɛma yɛn ho gu fi no, ebi yɛ sɛ ebia gyensɔ agu w'ataadeɛ mu anaa gyensɔ agu wo nipadua ho. Anaa mpo mpo a ebia woyɛ oil adwuma, ebia woyɛ ɛɛ anwea mu adwuma na efi abegu w'ataadeɛ mu anaasɛ efi abɛyɛ wo wo body wo nipadua no ho, ɛsɛ sɛ wodware na woyi saa fi no nyinaa fi wo nipadua ho ansa na woahyɛ aseɛ sɛ woba abɛkita nsuo. Saa ara nso na efi a efi yɛn nipadua mu ba no, sɛ enya pue firi wo nipadua no mu nko a, sɛ asɔ wo nipadua no ho, sɛ ansɔ wo nipadua no ho, enya firi wo nipadua mu aba no nko ara deɛ, saa efi ayɛ dɛn? Aka wo. Nti efi a efi abɔnten na ebegu yɛn ho no, sɛ egu wo nsa ho ha sei a, wonya ahohoro baabi a eguiɛ no a, wo ho ate. Sɛ egu w'ataadeɛ mu nso a, wonya ahohoro baabi a eguiɛ no nko a, wo ho ayɛ dɛn? Wo ho ate. Na mmom nea efiri wo nipadua mu ba no deɛ, ɛnyɛ baabi a efiri baeɛ no nko ara na efiri ba a wo ho ayɛ dɛn? Wo ho agu fi, na mmom ɛma wo nipadua no nyinaa bɛgu fi ansa na wo ho bɛte no, gye sɛ woasiesie wo ho anaasɛ woate wo ho. Na saa hadath no, yɛwɔ mu, ɔno nso yɛwɔ mu, emu nkyɛmu mmienu, yɛwɔ deɛ yɛfrɛ no kɛseɛ na yɛwɔ ketewa wɔ hɔ, hadath al-akbar ɛna hadath al-asghar. Hadasol-Asgar no a ɛyɛ ketewa no, ɛno no yɛ ahoteɛ bi a sɛ e, adeɛ no anaa efie no firi wo nipadua mu ba a, ansa na wo ho bɛte no, wo kita nsuo wie a, wo ho ayɛ dɛn? Wo ho ate. Ebi ne sɛ gye nsuo bɛfiri wo ho aba. Ebi ne sɛ agyanan bɛfiri wo ho aba. Ebi ne sɛ mframa befi w'ase aba. Sɛ saa nneɛma wei nnya mfiri wo ho ba a, nea ɛsɛ sɛ woyɛ ara ne sɛ wobɛhohoro baabi a efi no fi baeɛ no na woakita nsuo. Wokita nsuo wie a, wo ho ayɛ dɛn? Wo ho ate. Ɛno ne yɛ hadath al-asghar. Ɛno yɛ fi a efi yɛn mu ba. Na mmom saa fi a efi yɛn mu ba no, ɛyɛ nea ɛyɛ ketewa a yɛde ahoteɛ ketewa na yɛde yi saa fi no fi hɔ. Na mmom nea ɛde ahoteɛ kɛseɛ na ɛtumi de yɛ efi no fi hɔ a ɛyɛ Hadasul Akbar no, ɛno no yɛ efi a sɛ efi wo ho ba a gye sɛ woadware Janaba. Ebi ne sɛ w'ahobaeɛ ɛbɛfi wo ho aba anaa wo ne wo yere bɛda. Sɛ saa fi no nya pue fi wo nipadua mu a, anaa wobu wo nsa, anaa woawo awie na woawo akyire no mogyahwie ayɛ dɛn aba, sɛ saa fi no nyinaa firi wo ho ba a, Ɛsɛ sɛ woyɛ dɛn? Wodware adware kronkron anaasɛ wodware ahoteɛ adwareɛ ansa na wo ho ayɛ dɛn? Wo ho ate na woatumi agyina Nyame anim atumi asan akɔ akɔsom Nyame. Yɛbɔ ne nyinaa tɔ fa a, efi a ɛgu nnipa ho a ɛma nnipa dasani ɔntumi nnyina Nyame anim no, sɛ wobɛtumi ate wo ho de afi saa fi no mu a, ɛgye sɛ wosua anaa wohunu nea yɛfrɛ no hadath ne habath. Hadath no yɛ fi a efi abɔnten na ebegu yɛn nipadua no ho. Na mmom hadath no deɛ efi yɛn nipadua no mu na ɛba. Na sɛ hadath no enya fi abɔnten begu wo nipadua no ho anaa efi bi te sɛ gyensɔ, nsa, ɛɛ agyanan enya begu wo nipadua no ho anaa egu ataadeɛ mu baabi a baabi agu no nko ara na wobɛhohoro afi hɔ na wo ho ayɛ dɛn? Wo ho ate. Na mmom nea efiri wo nipadua mu ba no deɛ Yɛ wɔ neɛ ɛba a wo hia nsu kita nko ara na wode ayɛ dɛn wode ayi saa nfii no de afi hɔ ebi ne sɛ gyensɔ bɛfi wo ho aba ebi ne sɛ agyanan bɛfi wo ho aba ebi ne sɛ mframa bɛfi w'ase aba ɛnya ba pɛ wonya adware wonya hohoro baabi a nsuo no ɛfi ba ɛ ɛfii no fi baeɛ no a wonya hohoro baabi ɛfii no fi baeɛ no a na wo kita nsuo wie a wo ho ayɛ dɛn wo ho ate na mmom kɛseɛ no a wo hia adware a ɛyɛ ahoteɛ adwareɛ ɛna ama wo ho ate biom no ɛno no yɛ ɛberɛ a ahobaeɛ nsuo, ɛyɛ sperms anaa semen, bɛfi wo ho aba, anaa ɔbaa bɛbu ne nsa na ɔbɛfi ne nsabuo mu, anaa ɔbaa bɛwo awie na mogya akyiri ahwi ɛɛ mogya awo akyiri mogyahwie no nso atwa na wate ne ho de afi saa efie no mu. Enti saa nnoɔma mmienu wei na yɛfrɛ no e ɛɛ ahoteɛ a Islam mu sɛ wopɛ sɛ wote wo ho a wobɛfa saa kwan mmienu wei so na wode ate wo ho. Nsukita no Yɛbɛhyɛ aseɛ na yɛakyerɛkyerɛ mu ara kɔsi n'awieɛ ansa na yɛaba adwareɛ a yɛfrɛ no ahoteɛ adwareɛ no nso, na yɛafa ɛno nso baako baako, na yɛakyerɛkyerɛ mu ara akɔsi sɛ yɛde ne nyinaa bɛyɛ dɛn? Ɛbɛkɔ awieɛ. Nea ɛtɔ so mmienu a yɛpɛ sɛ yɛka ho asɛm no yɛ efi a sɛ ɛbɛka wo nipadua no ho a, wo ho ayɛ dɛn? Wo ho agu fi. Anaa nnoɔma bi a ɛwɔ Islam mu a, ɛno ankasa no ɛyɛ fi Ɛna sɛ ɛka ade foforɔ nso a, na ama saa ade foforɔ no nso ayɛ dɛn? Aba abɛdane efi. Nti efi a ɛwɔ Islam mu a wode ba Borɔfo kasa mu a yɛfrɛ no impurities, anaasɛ wode ba Arabic kasa mu a yɛfrɛ no an-najasat a ɛyɛ efi a ɛgu atumi ma Islam mu ɛbɛgu wo ho a wontumi nnyina Nyame anim ɛnsom Nyame no, yɛwɔ mu ahodoɔ mmaako mmaako, ɛdu, ɛyɛ ten, ɛna yɛbɛbobɔ so. Nti yɛnyɛ aso na yɛntie no yie. Nea edi kan yɛ gyensɔ. Sɛ gyensɔ fi wo ho ba, anaasɛ gyensɔ wɔ abɔnten na sɛ yɛbɛgu wo ho, wawo akwadaa, akwadaa no agyensɔ gu wo ho, anaa mpo aboa a wotwa ne mene a wotumi sɛ mogya no epie paa te sɛ aboa dwan anaasɛ aboa nantwie, wotwa ne mene a wotumi sɛ mogya no epie paa. Aboa bi te sɛ insect anaasɛ ɛɛ eh, aboa a kasa nni ne mu saa no deɛ, wɔn mu eh, mogya anaasɛ nsuo bi wɔ mu na ɛsɔ ho a ɛnde ɛnyɛ hwee. anaas na mmom aboa a wotwa no a wotumi sɛ mogya ba no firi ne mu ba paa no, saa mmoa no sɛ ne gyensɔ ka wo anaase n'agyanan ɛyɛ ne toilet ɛka wo ho a, wo honam ayɛ dɛn? agu fi a ɛsɛ sɛ woyi saa fi no fi hɔ. Saa mmara wei gye sɛ obi a ɔno no ɔyare, na yare a ɔyare no ne honam ntumi nte agye sɛ Da biara ɔno deɛ ɔte hɔ a gyensɔ fi ne ho ba. Anaa ɔte hɔnom a da biara toilet fi ne ho yɛ dɛn? Ɛba. Ebinom wɔ hɔ a wɔn yare, saa yareɛ no abɛka wɔn a, ɔno ɔnne one day a ɔte hɔnom a ɔbɛka sɛ ɛnnɛ da yi deɛ gyensɔ mfiri me ho mbaa da. Ɔte hɔ any time biara gyensɔ tumi pue fi ne ho ba. Anaa ɔbɛtumi atena hɔ for the whole one hour no nyinaa gyensɔ sosɔ nketenketenketenketenketenkete. Nti saa nnipa wei no sɛ ɔba abɛgyina Nyame anim ayɛ sallah anaasɛ ne to sosɔ, Toilet efi na na nase ba saa saa nipa wei kane no deɛ na nka ɔmo mo ɛtam na mmom ɛmɛɛ ne bia bɛɛ deɛ wotɔ pampers a wobɛtumi ɛde asiesie wo ho ɛmmerɛ a wobɛkɔ akɔ gyina nyame anim sɛ ɔkɔsom nyame biara no na wasesa neɛ wode abɔ no wayi afi hɔ na wasan ade foforɔ abɔ ɛwom sɛ wogu so a woyɛ salla no dwonsɔm no gu so a sosɔ deɛ nanso ɛnam sɛ wonnim mmerɛ a gyensɔ no bɛgyae ɛna watumi akɔ akɔfrɛ nyame no nti no Mmɛ sa latam nso a na woasesa nea wode abɔ no na woayi afi hɔ na woahyɛ foforɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛtumi akɔ akɔgyina Nyame anim na woreyɛ Salah gye nso na anso sɛ ɔtrazɛ mu ansɛe wo ho. Enti saa nkorɔfoɔ a yareɛ na ɛma saa haw wei abɛtɔ wɔn so no, wɔn nko ara na mmerɛ a wɔgu so frɛ Nyame no gye nso wɔbɛtumi afiri wɔn ho aba nso still wɔbɛtumi ayɛ dɛn? Wɔbɛtumi de afrɛ Nyame ama no ayɛ yie. Nea ɛtɔ so mmienu yɛ agyanan, ɛno nso yɛaka ho asɛm, ɛne gyensɔ deɛ no yɛ pɛpɛɛpɛ. Nea ɛtɔ so mmiɛnsa yɛ mogya, ɛyɛ dam sɛ mogya bɛfiri nipa ho aba. Sɛ mogya no nya apue efi ne ho sɛ ebi a adeɛ atwa no, na sɛ mogya no apue a ɛnya agu ne nipadua ho a, ansa na ne ho bɛte no, gye sɛ wayɛ dɛn? Wahwehwora, wahohoro mogya no de afi hɔ. Anaa wobɛkum aboa na aboa no mogya bɛyɛ dɛn? Ɛbɛsɔ wo ho. Sɛ mogya no nya sɔ wo ho a, Ɛyɛ sɛ wohohoro fi hɔ ansa na wo ho ayɛ dɛn? Wo ho ate ama woakogyina Nyame anim. Sɛ ɔyɛ ɔbaa nso na obu nsa a, saa mogya no nyinaa no, nya nsɔ wo ho a wontumi mfa ngyina Nyame anim mfa nyɛ Sallah. Na mmom sɛ ebia ntontom na aka wo na mogya ketewaa bi asɔ wo hɔnom, anaasɛ ebia mogya no atwa wo ketewaa bi, Sɛ esua ketewa paa deɛ a, ɛno deɛ ɛnyɛ hwee, wobɛtumi de ayɛ salad. Na mmom sɛ mogya no ahwie agu wo ho paa deɛ, ɛsɛ sɛ wotumi yɛ dɛn? Wotumi siesie wo ho na wotumi de yɛ salad. Gye sɛ obi nso a ɔno nso adeɛ na atwa no a mogya no gu so ara na ɛyɛ dɛn? Ɛregu so ba. Ɛno deɛ, wobɛtumi de adeɛ akyekyere so na woasiesie no kama. Mmerɛ a ɔgu so yɛ salad no nyinaa, mogya no reba deɛ, nanso ɔbɛtumi ayɛ dɛn? Ɔbɛtumi agyina Nyame anim de ayɛ salad, ɛfiri sɛ ɔnhyɛɛ da sɛ mogya bɛsosɔ ne ho saa. Na mmom ɛnam sɛ adeɛ atwa no no nti na mogya gu so ayɛ dɛn? Ɛresosɔ nketenkete nketenkete. Apart from saa nipa wei, sɛ mogya biara efi abɔnten ɛbɛgu wo ho anaa sɛ mogya fi wo ho ba na sɛ ɛbɛgu wo ho a, saa berɛ wei no ɛyɛ sɛ wohohoro saa mogya no efi wo ho ansa na wo ho asan nso ate bio. Nea ɛtɔ so nnan ɛyɛ miitatu. Miitatu ɛyɛ corpse anaa sɛ efunu, sɛ ɛyɛ aboa na wawu a yɛnku no, sɛ yɛku no deɛ a ɛnam no ho te wobɛtumi adi na mmom sɛ ɔno ankasa na awu a saa bere no efi wɔ aboa no ho a sɛ wode wo nsa sɔ aboa no mpo mu a ɛyɛ sɛ woyɛ dɛn? Wohohoro wo nsa ho. Ɛna sɛ nipa wu a, atade a ɛhyɛ no no, sɛ nipa no wu na sɛ ne honam bɛyɛ nwunwununwunu a, atade a ɛhyɛ no no koraa no ayɛ fi. Ɛna ade a yɛde no bɛto so no nso no ayɛ fi. Na mmom sɛ yɛdware no wie a, wo a wodwaree no a wode wo nsa kaa no no, mmerɛ a woadware no a efunu no ho ate awie no, wo nso a wodwaree funu no, wo nso wo ho ayɛ dɛn? Wo nso wo ho ate. Enti sɛ obi wu a, ne ho agu fi wɔ bere a ne honam ahyɛ aseɛ ayɛ nwunwununwunu no, ne ho ayɛ fi. Enti ansa na ne ho bɛte bio no, ɛgye sɛ yɛdware no kama siesie no ansa na yɛde no akɔ amusiei akɔ akɔsie no. Enti nea ɛtɔ so yɛ nnan no no. Nea ɛtɔ so enum yɛ kraman, nea ɛtɔ so nsia yɛ prako, Kraman ne prako nyinaa no, sɛ wɔn ho nsuo biara bɛsɔ wo ho a, ɛyɛ fi, sɛ ɛyɛ n'anom nsuo, sɛ ɛyɛ ne gyensɔ, sɛ ɛyɛ ne hwenem nsuo, nsuo biara a ɛwɔ aboa no ho biara no, ɛnya bɛka wo ho a, wo ho ayɛ dɛn? Wo ho agu fi. A Baabi a ɛguiɛ no, ɛyɛ sɛ wohohoro fi hɔ ansa na wo ho ayɛ dɛn? Wo ho ate ma woatumi agyina Nyame anim akɔ akɔsom Nyame ama no ayɛ yie. Nea ɛtɔ so nson yɛ alcohol, ɛyɛ mogya, ɛyɛ alcohol, ɛyɛ nsa. a wɔfrɛ no khamr wɔ Arabic kasa mu. Sɛ nsa bɛka wo ho a, wo ho ayɛ dɛn? Wo ho agu fi a ansa na wo ho bɛte no, gye sɛ woahohoro baabi a nsa no guiɛ no ansa na wo ho ate. Ɛnna yɛwɔ obi a wɔfrɛ no kafir. Kafir yɛ obi a ɔnnye nni sɛ Nyame wɔ hɔ, anaa nso sɛ ɔgye Nyame di nanso ɔsom biribi ka ne ho, anaa nso sɛ obi a ɔnnye nni sɛ Kɔmhyɛni yɛ Kɔmhyɛni a Nyame na ɛsomaa no ma no baeɛ, anaase sɛ obi a ɔnngye Islamsom mu nhyehyɛeɛ ntom te sɛ Salla anaasɛ kyerewia anaasɛ Hajj ɔnngye ntom no, saa nipa wei sɛ nsuo bi afiri ne ho ba na sɛ ɛbɛka wo ho a wo ho ayɛ dɛn? Wo ho agu fi a ɛsɛ sɛ wo hohoro saa efi no de fi hɔ. Gye sɛ obi a ɔgye Nyame di na sɛ ne ho efi bɛka wo a wotumi yɛ dɛn? Wotumi Ɛɛ, ɛyɛ sallah, ɛma no ɛyɛ yie wɔ brane ho nsuo aba abɛka ho. Wei ɛnkyerɛ sɛ woyɛ kramoni a wontumi ne obi a ɔnyɛ kramoni nyɛ dɛn ndidi, wobɛtumi ne no adidi, wobɛtumi ne no afa yonko, wobɛtumi ne no ada mpa baako so, wobɛtumi ne no afo kaa baako, wobɛtumi ne no anante, wobɛtumi ne no ayɛ biribiara, nanso no obi a ɔtan Islam a sɛ ɔhu kramoni koraa na n'akoma ɛrepae ateatɔ, saa nkorɔfoɔ wei na yɛreka wɔn ho asɛm no, ɛnyɛ obiara kɛkɛ saa na mmom wɔn a wɔtan Nyankopɔn ankasa Saa nkurɔfoɔ wei na yɛka wɔn ho asɛm no. Ɛna deɛ ɛtɔ so, deɛ ɛtwa toɔ a ɛyɛ tɛn no yɛ Erkal ibn Jallal, aboa a ɔdi ebini di gyensɔ. Yɛn nyinaa nim sɛ aboa bi bɛdi gyensɔ adi bini a, ebia ɛyɛ kraman anaasɛ prako. Saa mmoa no na yɛnim. Nanso no, ɛnnɛ yi, yɛpɛ sɛ yɛbue yɛn adwene mu ma yɛhunu sɛ akokɔ di gyensɔ di bini, ɛnkanka wɔn a wɔasisi toilet nketenkete a ɛwɔ fie no. Sɛ. Wo wɔn ko kɔɔ fie a wɔtumi kɔ wuram na wɔn akɔ sosɔ mmoa no bi wɔ mu ara nti, mmoa no a wɔsosɔ firi agyanan no mu no nyinaa no yɛ fi a abegu aboa no yam. Nea ɛto so biom, sɛ ebia woabue nnwan, woabue nantwie sɛ wɔn nkɔ nkɔ didi wɔ abɔnten. Nsensan no a wɔn rekɔwe no, ebia na obi koraa akɔ gyina hɔ nom agye nsɔ anaa obi agya ne nan wɔ hɔ, wobɛyɛ dɛn na woahunu? Because sɛ ɛnyɛ baabi a Yɛhyɛ da ara siesie sɛ yɛpɛ sɛ yɛdi hɔ ni a, baabi a ɛka nsensan wɔ biara, obiara tumi gyina hɔ na wayɛ dɛn? Wagye nsɔ agu hɔ na ɔkɔ. Enti sɛ nipa no gye nsɔ gu hɔ na ɔkɔ a, na aboa no ba na ɔbɛwe a, wonhunu sɛ wawe baabi a yɛgye nsɔ guiɛ no anaasɛ ɔnwee baabi a yɛngye nsɔ nguiɛ no. Enti mmerɛ a wakɔ akɔwe saa nsensan no, Deɛ ɛbɛma wɔ aboa no ho ate ama watumi awe ama no ayɛ yie ne sɛ wobɛkyekyere aboa no anaa wobɛmantam no de no abɔ dua ase na woama no aduane a ɛho te na wakɔ toilet ama efi a wadi agu ne yam nyinaa ayɛ dɛn? Apue ansa na wayɛ dɛn? Watumi aku no adi saa aboa no nam. Enti Islam som mu no, nnoɔma a ɛtumi gu yɛn ho fi a ɛntumi mma yɛngyina Nyankopɔn anim nsom Nyame no, ɛno no. Nti saa fi wei nyinaa, nea ɛdi kan yɛ dwensɔ, nea ɛtɔ so mmienu yɛ agyanan, ɛyɛ toilet, nea ɛtɔ so eh, mmiɛnsa yɛ mogya, nea ɛtɔ so nnan yɛ aboa a wawu anaa nnipa a wawu, nea ɛtɔ so nsia yɛ kraman, nea ɛtɔ so nson yɛ eh, prɛko, eh, yɛwɔ nsa, ɛne ɛwɔ eh, obi a ɔtan Nyame, ɛna nea ɛtwa toɔ aboa a ɔdi bini ne gyensɔ anaa ɔdi agyanan. Sɛ saa aboa no Ebi wɔ ofie a anaa ɔwɔ anyɛmmoa bi a ansa na wobɛku no awe no, ɛyɛ sɛ womeki so. Sɛ wokyekyere no de no bɔ dua ase na woma no aduane a ɛho te na wogya ne nan ara ma efi a ɛwɔ ne mu nyinaa yɛ dɛn? Epue. Saa adeɛ wei na yɛfrɛ no istibra a wobɛyɛ ama aboa no ho ate sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛtumi adi aboa no nam ama no ayɛ yie. Enti wei ne nnoɔma a ɛgu yɛn ho fi a ɛsɛ sɛ yɛhwɛ yɛn ho yie na yɛtwe yɛn ho de firi ho. Ɛ, yɛ kasa a ɛbɛdi kan, ɛ, ɛbɛsan nso aba biom no, yɛbɛkasa de afa nnoɔma a yɛbɛtumi ayɛ de ate yɛ ho de afi saa ɛfii no nyinaa ho. Sɛ ɛfii ɛba obi ho a, nnoɔma a yɛtumi de te yɛ ho no, ɛyɛ motɔheraat, nnoɔma a yɛtumi de te yɛ ho no, ɛbi yɛ nsuo, nea ɛdi kan yɛ nsuo, Ɛne yɛn nyinaa nim sɛ Islam mu no ansa na wobɛtumi ayɛ Sallah, wobɛkita nsuo, wobɛdware Janaba anaasɛ deɛn, wobɛyɛ dɛn, wobɛhia nsuo na wode ate wo ho. Saa nsuo no nso no, yɛwɔ mu ahodoɔ bebree. Yɛwɔ nsuo a ɛfiri soro na ɛba, yɛwɔ nsuo a ɛwɔ abura mu, ɛne ɛwɔ nsutadeɛ, ne nyinaa no yɛ nsuo a wobɛtumi de ate wo ho. Nsuo a wobɛtumi de ate wo ho no, make sure sɛ saa nsuo no, ɛnyɛ nsuo a biribi fra. nsu a biribi fra te sɛ ebia ankaa nsuo, eh, kube nsuo, anaasɛ coke yɛ nsuo deɛ nanso eh, coke na wɔde ayɛ, anaasɛ eh, nsuo bi a wontumi mmɔ ne din gye sɛ wode biribi asɔ so no, saa nsuo no nyinaa no yɛntumi mfa nte yɛn ho ma no nyɛ. Nsuo a yɛtumi de te yɛn ho yɛ nsuo a ɛfiri soro na ɛresiane, anaasɛ nsuo a yɛto wɔ abura mu, anaa nsutade a ɛtene a ɛrekɔ Sɛ nsu a ɛyɛ nsutene a ɛrekɔ no, sɛ efi tɔ mu a ɛntena hɔ na ayɛ dɛn na ahohoro ama no kɔ. Na mmom nsutadeɛ tare hɔ anaa ɛwɔ ankora mu na sɛ esi hɔ na sɛ efi ketewa bi kɔka mu a anaa ɛkɔtɔ mu a saa berɛ no nsuo no nyinaa wode siesie wo ho de yɛ salla a ɛnyɛ yie, ɛsɛ sɛ woyɛ dɛn? Wotu ne nyinaa de gu. Nea ɛto so biom no, sɛ yɛka sɛ nsuo a ɛno mpo ɛne deɛn? Nsuo ne adeɛ a ɛnne colour. Ɛnne scent ɛna ɛnne taste. Sɛ wobɛ hua ahu sɛ nsuo no pampan nie ebi nni hɔ anaa nsuo no colour nie ebi nni hɔ ɛna nsuo ne taste nie sɛ ma ka bi ahwɛ ahu sɛ wei yɛ nsuo nsuo ɛnne taste. Nti saa ade a wobɛtumi de ate wo ho no ɛyɛ saa nsuo wei. Na mmom Maalamfoɔ ayɛ nkyerɛkyerɛ ama yɛahunu sɛ nsuo a Test wom a wobɛtumi de ayɛ sallah yɛ ɛpo nsuo pɛ. Apart from ɛpo nsuo no, wontumi mfa nsuo biara biom mfa nyɛ sallah. Na ansa na wode ɛpo nsuo bɛyɛ sallah no nso no, gye sɛ ebia wonni nsuo biara gye sɛ saa nsuo no nko ara pɛ. Yɛhwɛ yɛn nuanom a wɔtete ɛpo ano no a, wobɛto abura biara na nsuo no yɛ dɛn? Ɛyɛ nkyene. Wobɛtu abura biara na ɛyɛ nkyene. Wontumi, wode dware koraa na wode samina to mu a, na samina no nyinaa atwa. Enti wɔn a wɔtete saa beabea no nyinaa no, wɔnyɛ nsuo biara mfa nyɛ salad, gye sɛ wɔde nkyene nsuo no ara na wɔde ayɛ dɛn? Wɔde ayɛ wɔn biribiara. Enti mmara wɔ ho, anaasɛ ɛkwan wɔ ho sɛ woanhyɛ da na wode nkyene no guu mu na wotuiɛ no, saa ara na ɛno ankasa teɛ dadaada no deɛ, wobɛtumi de saa nsuo no ayɛ dɛn? De adware, adware kronkron de ate wo ho, asan nso de bi akita nsuo ama no ayɛ yie. Nea ɛtɔ so mmienu yɛ ɛɛ anwea. Sɛ woba Koran mu a, ɔsee sɛ, Mode mo ho ka mo yerenom anaa mogya mo nan na sɛ moannya nsuo a fa tayammam mu, ɛndeɛ monyɛ dɛn? Mombɔ tayammam. Na tayammam no, wontumi mfa hwee nyɛ gye sɛ wode yɛ dɛn? Wode anwea na wode ayɛ. Enti sɛ woannya nsuo a, adeɛ a ɛtɔ so mmienu a wobɛtumi de atew ho yɛ anwea. a etumi de yɛ tayammum. Enti sɛ wonam wo ara na sɛ wo nan kɔ tia fi mu a, na sɛ wugu so nante deɛ a, ekosi sɛ wubedu baabi a wokɔ no deɛ, na woanante anwea mu ara ma anwea no ayɛ dɛn ayi efi no a ɛwɔ wo nan ho no nyinaa ama wo ho ayɛ dɛn ate. Sɛ w'ataadeɛ nso na efi bi agu mu a, nea ehia ne sɛ wobɛsa anwea na wode ayɛ dɛn, wode agu mu ahoho apepa ama efi no ayɛ dɛn afi hɔ. Wuwie a, wode kyerɛ ma awia bɔ mu ara a saa bere no ate a wobetumi ayɛ dɛn wobetumi de ayɛ sallah ama no ayɛ yie. Enti nea ɛtɔ so mmienu a yetumi de teɛ ho wɔ fi mu no yɛ anwea. Nea ɛmmake sure sɛ anwea a yɛde bɔ tayammum no, ɛyɛ anwea a ɛho te because ɛnnɛ mmere yi, baabiara obiara tumi gyina na wagye nsɔ. Enti wobetumi wode anwea bɛyɛ tayammum a, make sure sɛ woasa anwea no, wode agu baabi a ɛyɛ kama. Sɛ wobetumi koraa a, wode nsuo agu mu ahohoro mu ara hwie nsuo no agu bɛyɛ mprɛnsa na wode asi hɔ because wonnim da a ahokyere bɛba. Wobɛtumi atu kwan akɔdu baabi na wonnya nsuo. Sɛ anwea no woakyekyere kakra bi mpo na ɛwɔ wo bag mu a, wobɛtumi asiane mu na wode ayɛ dɛn? Wode wo nsa abom na woayɛ wo tayammam ama wo ho ayɛ dɛn? Wo ho ate. Saa ara nso na ebia wowɔ dan mu anaa wowɔ fie, ɛbɛtumi aba sɛ wobɛtumi asa saa anwea no bi na wode asi hɔnom. Sɛ ebia ahokyere bi ba a, woatumi ayɛ dɛn? Woatumi de saa anwea no bi de ayɛ tayammam na woatumi de ayɛ Salah ama no ayɛ yie. Nea ɛtɔ so mmiɛnsa yɛ awia. Sɛ ebia efie aka wo ho, woannya nsuo, woannya awia ɛɛ anwea, na mmom anaa anwea koro a wonyaeɛ no, anwea no afɔ, nti wontumi mfa nyɛ dɛn ɛma no ɛnyɛ ɛnyɛ yie. Wontumi mfa ɛnka w'ataadeɛ white no ɛma no nyɛ yie. Woannya nsuo. Ɛna ɛnam sɛ woanyɛ nsuo no nti no, anwea no nso no, wode ka w'ataadeɛ white no a, ɛbɛsan so ayɛ no fi koraa ayɛ dɛn de aka ho. Saa berɛ no, baabi a fi no asɔ no, wonya de hata wiem na awia bɔ so ara ma nsuo a ɛwɔ hɔ no a ɛde fi no baeɛ no, saa nsuo no nyinaa tu fi hɔnom a, saa berɛ no, w'ataadeɛ no ate a wobɛtumi de ayɛ salla ama no ayɛ yie. Enti awia nso tumi yɛ dɛn? Ɛtumi yi efi fi hɔ wɔ berɛ a woanyɛ nsuo na woannya anwea. Deɛ ɛtɔ so nnan yɛ Islam So obi nyɛ Kramoni a Islamsom mu de ebu no sɛ ɔwɔ tebea bi mu a ne ho nte efisɛ wabu ne nsa bebree wɔ ndwareyɛ, wa wa wɔne ne yere ada bebree anaa ahobaeɛ nso afi ne ho aba bebree ne ho nteɛ? Nti sɛ nipa no bɛyɛ Islam a wagye Islam to mu no a saa berɛ no ne ho ayɛ dɛn? Ne ho ate korɔgyenn a saa nipa no yɛbɛtumi, owu a Aljanna ɛna ɔkɔ straight. Sɛ obiara bɛyɛ Islam a Ɛnnɛ yi ara nipa no wu a wayɛ dɛn? Ɔkɔ Aljanna straight. Nti Islam obi bɛwura mu a, Islam tumi te nipa no ho ma nipa no ne bɔne a wayɛ dadaada nyinaa no Nyankopɔn tumi de ne nyinaa yɛ dɛn? Kyɛ no na wayɛ abɔdeɛ foforɔ. Nea ɛtɔ so ɛyɛ nnum ɛyɛ tab'iyya, sɛ ebia panyini no na ɔbɛyɛ Sallah, ebia papa no wanya mfie bɛyɛ sɛ aduɔson anaa aduosia wɔ anaa aduonum nipa no wɔ fifty years wagyae wabɛyɛ sallah nipa no bɛyɛ sallah ne mma a wɔn yɛ four years five years nine years ne nyinaa no saa nkwadaa no nyinaa wɔn di wɔn papa akyi ɛba islam mu direct because wɔn nduru baabi wɔn bɛtumi aka sɛ yɛbɛyɛ nkramoni anaa yɛnyɛ nkramoni kane no deɛ na wɔn di wɔn papa akyi na wɔn nyinaa nyɛ nkramofoɔ but papa no bɛyɛ kramoni no wɔn nyinaa bɛdi papa no akyi na wɔn nyinaa nso aba abɛyɛ nkramofoɔ wɔ bra yɛn dware obiara ɛnyɛ obiara ɛɛ Yɛnyɛ obia tuuba foforo biaa biom. Nipa no nyaa ɛgye too mu a ne mma no nyinaa wɔn nyinaa e follow no edi nakyi bɛyɛ nkramu nkramufoɔ direct a saa nkwadaa no nyinaa wɔn ho ate korɔgyeen wɔ bra yɛndware obia ɛɛ ɛyɛ adware a obi bɛwura Islam mu a yɛdware saa nipa no yɛndware saa nipa no adware no bi. Nea ɛtɔ so ɛyɛ nsia ɛyɛ sɛ nea Arabic kasa mu yɛfrɛ no intikal intikal ne sɛ biribi bɛfiri baabi akɔ baabi foforɔ. sɛ ebia wobɛtwe mogya wɔ me ho, mogya yɛ fi sɛdeɛ yɛadi kan kaeɛ no, na mmom sɛ wobɛtwe mogya de afiri me nipadua mu na woasan nso de agu nipa foforɔ nipadua mu no, mmerɛ a mogya no kɔwura nipa no dipadua mu no, ama nipa no ho ayɛ dɛn? Ne ho ate. Mogya no ayɛ dɛn? Asan aba abɛyɛ eh, kronkron biom. Sɛ wohwie mogya no gu wo nsa mu a, mogya no yɛ fi. Anaa wotwe mogya no de gu tube no mu a, mogya no yɛ fi a sɛ ɛka wo ho a, ansa na wo ho bɛte no gye sɛ woahohoro mogya no afi hɔ. Na mmom yɛde mogya wei de agu nnipa foforɔ mu a English kasa mu no yɛfrɛ no blood transfusion, to transfuse blood into another person or from one person to another. Sɛ wonya yɛ saa adeɛ no a, nipa no ho ayɛ dɛn? Ne ho ate. Anaasɛ mogya no a wode guu nipa no nipa foforɔ mu no, nipa no ho ayɛ dɛn? Ne ho ate anaa mogya no ho ate. Yɛnka sɛ yɛde mogya no awura nipa no mu nti no ama nipa no ne ho nte biom. Daabi. Mogya no wuraa ne mu no ara no, Mogya no abɛyɛ kronkron ama nnipa no nso ne ho ayɛ kronkron. Nea ɛtɔ so nson ne sɛ, adeɛ bi, istihala, sɛ biribi bɛsesa afiri ne tebea mu sɛdeɛ na ɛteɛ no akɔ tebea foforɔ mu koraa a wontumi ndescribe, te sɛ nea ebia wobɛhye dua ara ma no adane nso, seesei ɛnyɛ dua biom, adane nso, ɛnna ɛntumi nsan n'akyi nso mmɛyɛ dua biom. Enti sɛ adeɛ bi fi wɔ saa adeɛ no mu, na sɛ adeɛ no yɛhye no ara ma ɛsesa ne tebea no sɛdeɛ na ɛsi teɛ dada no, na ɛbɛwura tebea foforɔ mu a, saa berɛ no efi no ayɛ dɛn? Afi hɔ. Ɛnam sɛ asesa afiri tebea foforɔ mu akɔ tebea foforɔ mu no, efi no afi mu. Deɛ ɛtɔ so ɛyɛ nkron yɛ istibra. Istibra no nso na yɛdii kan kaeɛ no, na mmom yɛwɔ no ɛwɔ nnipa mu na yɛwɔ no ɛwɔ mmoa mu. Sɛ barima kɔgye nsɔ a, wonya koto sɛ woregye nsɔ a, na tuupu a agye nsɔ no fa mu no, ɛnam sɛ wakoto no nti, na tuupu no ayɛ dɛn? Na akoa. Enti sɛ wonya gye nsɔ wie na wopagyaw mu a, na gye nsɔ no ayɛ dɛn? Ɛpɛ sɛ ɛsan nso sosɔ, anaasɛ gye nsɔ no asan nso asosɔ agu w'atadeɛ mu. Enti ansa na gye nsɔ no ne nyinaa bɛpue ma wo ho ate no, gye sɛ woyɛ adeɛ a wɔfrɛ no istibra. Na nea ɛsɛ sɛ woyɛ ne sɛ wode wo nsateaa sei, wo nsateaa wei, wode bɛmia fiti wo totokuro no bɛsi wo bɛɛma ase no nyinaa no, wode wo nsa bɛmia hɔ because ɛhɔnom na tup no akoa. Nti wode wo nsa mia hɔnom a wobɛhu ara sɛ gyensɔ no ayɛ dɛn? Apue aba. Wowie a woasɔ wo bɛɛma no mu, woamiamia no, atwetwe ama nsuo a ɛwɔ mu biara ayɛ dɛn? Apue afi mu aba. Wontwetwe no w'akɔnnɔ so na mmom woreyɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a gyensɔ no bɛyɛ dɛn? Ɛbɛpue aba. Sɛ wonya ara de wo nsa tea wei mia wo totokuro no ne wo hwewa ase no, Wowia w'amia fiti wo hwe ase bɛsi wo bɛɛma ase no, wonya amia no mprɛ mmiɛnsa mprɛ mmiɛnsa na ɛbɛdu wo bɛɛma mu a, wonya ara twe wo bɛɛma no pia ma nsuo no a ɛwɔ mu no nyinaa pue a, wosɔre a gyensɔ biara nyɛ dɛn nsosɔ wo ho biom. Enti wei na yɛfrɛ no yɛ istibra. Ɛna nea ɛtwa toɔ a ɛyɛ ahoteɛ no anaa nnoɔma a yɛtumi de teɛ ho no yɛ sɛ giibatul muslim, sɛ kramoni bɛyera Sɛ Kramu no yera ne yɛnte ne nka biara biom a, yɛbɛhu n'agyapadeɛ, ne ntaadeɛ anaa ne biribi a ɛwɔ hɔ biara no, yɛfa no sɛ ɛno nso ho ate. Sɛ wokɔtɔ adeɛ afiri dwa mu na sɛ Nkramofoɔ dwa mu a, nea wobɛtɔ biara no, ɛnsɛ sɛ wobisa sɛ ɛho te anaasɛ ɛho nte, gye sɛ wongye nndi sɛ wɔn a wɔtɔn adeɛ no ama wo no, wɔnyɛ Nkramofoɔ. Sɛ ɛba no saa deɛ a, adeɛ biara a wobɛtɔ afi Nkramofoɔ dwa so biara no, saa adeɛ no yɛ kronkron a wotumi yɛ dɛn? Wotumi di anaa wotumi yusu ma no yie. Enti, ɛɛ nnoɔma a ɛgu yɛn ho fi, anaasɛ ahoteɛ, ɛmu nkyekyɛmu, nnoɔma a ɛgu yɛn ho fi, ɛne nnoɔma a yɛbɛtumi ade ate yɛn ho afiri saa fi no mu no ɛne abobɔ soɔ no. Nsɛm no dɔɔso, nanso ɛnam mmerɛ nti no, yɛntumi nka ne nyinaa. Ada foforɔ, sɛ yɛhyia a, yɛbɛsan nso aka ɛyɛ nsukita ho asɛm, ne akyerɛkyerɛ mu, nnoɔma a ɛsɛ nsukita, deɛ ɛbɛma nsukita ayɛ yie, ɛne ɛɛ ɛn ɛɛ frɛ no sɛn, adwenkyerɛ a Anaasɛ adesua a ɛwɔ nsuketa no mu no, yɛbɛsuasua ne nyinaa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn nyinaa yɛ gyidie bɛtumi asi pi. Enti yɛde ɛnnɛ deɛ no bɛsi ha na yɛada obi biara ase sɛ wanya mmerɛ de ama yɛn. Wasala Allahu alaa Seyidina Muhammadin w'alihi atɔyibiina atɔɔhiriin. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi ta'alaa.